A queen is royal, sophisticated and holds herself with grace and class. Excuse me. Karanga mai ki a Maihi rātou ko Ramon, ko Jay, he takatāpui e rata ana ki te ngahau me te whakaratarata. He kiri whanaunga i takea mai i tuawhenua. Before our sexuality, we're Māori and we come from Panguru. I tupu mai a Maihi ki Panguru nei, nā reira tau pai ana ia ki Kora mō āna whanaunga rānei, kua tere poko noa atu a Ramon rāua ko Jay, kua taha atu ngā reke roa mō ngā kamupūtu, ā, anga whakate kāinga ana.
I can see Panguru! Te whakahono. But you come from good stock, girl. Don't I know it.
He ngahau.
Shall we party now? Yeah! He tuku rourou hoki ngā kaupapa. Ka ora tonu rātou i te korenga o te Facebook, Grindr, Flat White rānei, kia hiwa ki ngā Kuini o Panguru. Pupū ana ngā kare ā roto a Jay e te kautau kua pahure tē kite ai i tōna kuia.
Pupū ana ngā kare ā roto a Ramon hoki kua whai māramatanga mō tōna whānau.
Tau pai te mauri, tau pai te noho a te boss pig nei i a Maihi. Kei te hāora o te kiwi ngā kuini e aru poaka ana ki te taha o te karanga nei a Roscoe. Kei a Maihi kē ngā rawa mō te patu poaka, ā, e hīkaka ana ia ki te whakaatu atu. Wee pig hunting.

I feel aroha for both of them because yeah I've seen them try to shear a sheep and one was shaking and the other one was crying.
He wawata nō ngā kuini nei ki te patu poaka mō te hākari āpōpō.
I te wā nei, i rapu mātou i tētahi poaka, nō reira, nā Roscoe i, ko ia hoki te kaihautū o tēnei aru poaka. Rapu ana mātou ētahi tohu, pērā i te ngaungau i te whenua, i te ngaungau i ngā mea, i ngā rākau, i ngā rākau iti, me ērā atu mea, ngā tohu e pā ana ki te aru poaka. Big pressure, lot of things on our shoulders, we need to catch this pig or else we've got nothing. Nā kāti, kua kitea te poaka. Kua wehi, he whaiwhaiā kei te haere. Kei raro a Ramon rawa ko Jay e pūtū ana. He tuatahitanga tēnei mā rāua. Kua patua te poaka o te pāmu e Maihi. Kaua ka te tariana o te ngahere, e ihiihi ana ia ki te tutuki mō te whānau. Kei a Roscoe ngā tohutohu mō Maihi. He wehi noa iho nō Ramon.

It's quite intense, kai tētahi wā aroha atu ki te puaku, engari mōhio anō ko te poaka tēnei te kai mō ngā tangata, mō te iwi. That's been embedded in me since we were little, so killing stuff is in a, is a take, ehara he raru. Um, yeah, that's our first wild pig.

This modern world, we don't have to carry pigs out of the bush no more. so cool. Kua kite a Ramon rawa ko Jay i tētehi momo anō o Maihi. A giraffe!
Not just a drag queen. Too much. I a Maihi e hoki nei ki te marae ki te whakarite i te kai o te pō, Kei te whakarite ngā kuini rātou ko te whānau i te poaka. Kua kore rawa tēnei mahi e tutuki e ngā kuini. Mahi tuatahi, ko rōia te poaka.

Ka tete atu tōna taha tāne. Kua eke te pā mahana pai o te wai, ā, me horoia te poaka anō nei he pēpi. Me māhura katoa ngā huruhuru a te poaka kia pai ai te tunu. He rerekē tēnei ki te māhuru huruhuru e mōhio nei ngā kuini.

shit you take for granted when you grow up in the city, eh? I'm not just standing, observing. I did peel back some of the hair before. But after my 15th pull, I was like, look. I a Ramon e whakatā ana, tau pai ana a Jake ki tēnei mahi.

settled. E mānukanuka ana tētehi o te whānau.
Beautiful.
Kei te ngana a Ramon ki te whakatau i tōna kai. Kei te keo kē ngā karu o Jake ki tōna. I think once it's on the on the spit and on the dinner plate it'd be a it'd be a different different thing you know they'd probably appreciate it a lot more than what we have to do to get it.

Ao ake te rā, kei te pāpara kouta a Maihi e tukituki nē rā ana, kaua ko te tukituki pātara. Ko te whāinga ia kia whaka-cabaretia te pāpara kouta. Still gotta go get bloody seafood! Ko Maihi te kaihoahoa o te tokotoru nei, ā, kua waiho māna te pāpara kouta e whakarākai. Yeah, so we're just making the pub look cool.

Kei Waipuna marae a Ramon e whakatika rautaki ana mō te kaupapa e tū ana āpōpō. Ko te patipati ngā wahapapā o te hāpori, ngā whāea. Nā, mā te maikauva nei e kīnaki i tēnei rautaki ōna.
Well welcome to girls day out today it is all about you celebrating our beautiful wahine from Pangaroo and it's so exciting to be able to Pampeo. Ko Aunty Thelma te wahine kua eke wīwī i te kohinga kākahu nei, nā, i a ia e ngaro ana ki te tīni kaka, ka whakawhitiwhiti kōrero ngā aunty. I shall reveal myself in a way. I must say that she comes from a high rank chief from Panguru, Heremia te wake, and our tupuna which is Te Oki. He pou matua marika a Whina Kupa ki roto o Panguru. Ko ia te tamāhine a Heremia, ā, he tātāriki ia i tōna wā. I kakari ia i te taumata o te ao, i kakari mō ngā take Māori, take wāhine hoki, ā, ka hinga ana. He kaikā te tamāhine a Whina, a Hinepuru ki te tuku kōrero mō tōna kōkara.

The best life ever Mister Right Best life ever I'm turning this into a dating program now Finding my right husband Finding a gay bride I roto i te reo Māori Te aha i kāre ahau i hoki tētahi hoa rangatira ki te kāinga Nā te mea he package ahau Kei ahau tētahi whānau tino aroha ki tētahi atu Tētahi wāhi Tino ataahua, tētahi whānau whānui nunui rawa, aroha ki te iwi, aroha ki tētahi atu, nō reira, koina te, te mea kāre au i hoki atu tētahi hoa rangatira ki te kāinga. Nā tēnā, you have to be the special one. If there's anyone out there, 021 082 9065.
Kua mānu te makeover e Thelma. Kia tumu mai te tai kuini. You are owning it. But I have something else to share with you. What you're in, it's yours.
He mauri tau nō Aunty Marietta, tokowaru ōna tuakana taina, ā, kua wāia ia ki te mahia te tangata. Takahia mai te ara namunamu ki tai Kuini e ma. Ko ia kai a koe e Jasper, kai whakarite ahua, kai pani kanohi hoki. As soon as she put it on it was like complete shift in you as a, as a person, and you were just like, God damn, beautiful, she's ready.
Nō te puna ariki ngā kuini, he mātanga, he huatau, he ihotau.

Ka whakapono ia ki ngā pūkenga a Ramon. Hei kīnaki i te makeover nei, ka takahia te catwalk. Tūturu panguru, tūturu mana wahine. Hanging out with the aunties, it just lifted my soul. It was one of the best things hands down I did. That moment with those mana wahine, the woman that I look up to, that I love and adore even more so now, it was cool.
E whai ake nei, he kōtiti te haere o Amon rāua ko Jay
Hoki atu ki Panguru, he pōhēhē noa ngā mahi poaka. Kua awatea rawa, ā, kei a Ramon tētehi kaupapa mā rāua ko Jay mō te hākari a te pō nei.

Mate tāne rawa te pū o te ihomatua a ngā kuini nei. Nā, tika atu te whai a Jay.
Kia tūpato e hoa, kei moea te kiri whanaunga. Ahu pērā hoki ngā mata a Ramon, heoi, ūpoko pakaru, ūpoko mārō a Jay.

He whāiti ngā hiahia a Jay, engari mō Ramon he whānui.
He aha te aha e kō, ka rawhina.
Ki Panguru anō, kua puta te rongo mō te arunga poaka ki te hāpori.
This was a we mahi mātou i tēnei, so we all done it, we all got to, um we all had to, we all played a role in catching the pig. The thing is, yeah, I had to do the the gory stuff, I had to kill it, put the knife in its throat, but um yeah, so I'm really chuffed. And I'm really happy that my cousins got to see us ki see us do it. Tino rongonui tēnā pāmu kia mātou katoa na te mea kia kai ai ngā tangata katoa o te kāinga. Ā i tēnā kia mau ētahi o mātou whānau he he mahi e mahi ana rātou i te pāmu. Nō reira āe, he tino tino rongonui tēnā ki a mātou katoa o te kāinga. Mīharo ana, hiakai ana hoki He hīkaka nō te whānau ki te āwhina atu. Yeah, get it out!
Don't stand there and look at it!
Tap! Ka puta te ihu e te ure o te taone. a Maihi.
Not bad clean eh? Not bad old JN Ramon. Oh wow.
Ae. Waiho i reira. Kua tau te taha ki te poaka. Kapi! Na, he wahapapā nō ngā māmā o te kauta e ngaungau nei i te karanga o te tāone.

E tunu ana he whakataunga mauri mā rāua i muri i te tohatoha pānui mō te Cabaret āpōpō. I tere tīni kākahu a Jay, tahi ka tika atu ki te Tari o te Ora ki te whakataka kai mō te hākari.
Ko te momo o Jay, ko te tono atu ki te toa ki te hoko kai.
Nā reira, he nui ngā akoranga o Sandra Rose rāua ko Nikita. Tā te mea

Heoi nei whakaaro, e pai au ki te kite i nga tangata e kore hunuku ki te ki nga taone i noho i noho i roto i tenei rohe o Pangaru, kore ratou i haere ki nga taone, tena pea i haere ki te hararei, engari i te po kei te haere mai a tera po, ko toku whakaaro ki te kite a ratou, o ratou ka ohorere wetahi na te mea ka kite E kore rātou i kite i wēnei mea ngā drag queens rā. Ka ohorere tētahi, ka kata ana tētahi, engari he, he mea pai kia kite au i tērā. Nā te mea i kite au i ērā momo mea katoa, ko puta kē au i te ao. Ko kite hau e ngā momo mahi a Jay me Ramon me Maihi, i kite hau ērā momo mahi. Nā, ka kite hau ngā, ngā akoranga i konei, i kore kite i ērā momo, nā, ka kite te ohoreretanga o te tangata i ora mo, momo mahi.
Ko te kaupapa nui o te hākari ko te tākoha, he mea tuari i ngā hua o te arunga poaka tuatahi o ngā Kuini.

Ka kukume i nga pumanawa o te kura. Ka kukume i te waka. Ka kumea nga pumanawa e nga papara. It was a bit of a shock to us for you to ask us to be here. Na, ko te po whakangahau.